Хисеплӗ телекуравҫӑсем, туссем! Пӗтӗм тӗнчери тӗрӗк ҫамрӑкӗсен пӗрлешӗвӗн официальнӑй лозунгӗ, девизӗ Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр! пулса тӑрать. Ҫак лозунга тепӗр питӗ хытӑ юрататпӑр, кашни курултайрах, пурте харӑс тӑрса, мӑнаҫлӑн кӑшкӑратпӑр. Ҫак лозунга ҫыракан автор ӗнтӗ вӑл чӑваш халӑх поэчӗ Петр Петрович Хусанкай. Паян ӗнтӗ эпир Петр Петрович Хусанкай килӗнче хӑнара, пирӗнпе пӗрле унӑн мӑшӑрӗ, СССР халӑх артисчӗ Вера Кузьмина тата унӑн ывӑлӗ Атнер Петрович Хусанкай. Вера Кузьминична, сирӗнпе ӗнтӗ паллашма телекуравсем питӗ хавас паллах, питӗ нумай пӗлеҫҫӗ вӗсем. Вот. Кӗскен тата хӑвӑр пирки каласа пар-ха тӑрӑшшӑн. Малтан ачалӑхӑр, ӑҫта ҫуралнӑ эсир? Ну, хам ҫинчен. Ҫапла.
Ну,
Енӗш Нӑрвашра ҫӳрерӗм ҫуралнӑ, Тӑвай районӗнче. Э, ҫав пек вара вӑтам шкул пӗтерсен артист пулма шутланӑ. Мускава вӗренме кайнӑ. Мускавра питӗ кӑткӑс пулчӗ вӗренме. Вӗренме пуҫларӑмӑр ҫеҫ вӑрҫӑ пуҫланчӗ. Вара эпир хамӑра пӑрахса килме пӑрахса килмелле пулчӗ. Ҫавӑнпа та кайран вара хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫулта вӑрҫӑ пынӑ вӑхӑтрах тепӗр хут Мускава пуҫтарӑнса тепӗр хут вӗренме пуҫларӑмӑр. Пирӗн вӗрентекенсем питӗ чаплӑ артистсем пулнӑ. Михаил Михайлович Тарханов, чӑваш чӗлхипе Дмитрий Данилович Данилов вӗрентнӗ. Ну, ҫавӑн пек питӗ юратса, кӑмӑллӑ, питӗ вӗренме питӗ интереслӗччӗ. Вара вӗренсех кӗрсен те хамӑр тӑван ҫӗршыва килме лекрӗ. Вӑл чантанпа, вара хӗр ҫиччӗмӗш ҫултанпа театрта ӗҫлетӗп, академи театрӗнче.
Миҫе роль эсир вылян астӑватӑр? Ну, рольсем, паллах, питӗ нумай. Чисти шутласа кӑларман тӑхан, ҫӗртен ытла пуль те. Ҫӗртен ытла роль. Тӗрлӗ рольсем выляма юрататӑп. Халӗ те юлашки вӑхӑтра асламӑшсене, кукамайсене, ну, амӑшсене вылятӑп. Вот ҫамрӑк вара театр olмашӑн иккӗмӗш кил.
Эру Кузьминична, паллах, хӗрарӑмра ыйтмасть ҫемье миҫере тесе. Ҫавӑнпа та эсир питӗ ҫамрӑк курнӑ-тӑр. Анчах та мӗн сире вӑй-хӑват парса тӑрать? Паянхи кун та сирте питӗ тӑрӑшуллӑ, питӗ пултаруллӑ ӗҫлетӗр. театрта та, общество пурнӑҫра та тата унсӑр пуҫне ытти ҫӗршывсене те ҫӳретӗр эсир, вӑрмана та ҫӳретӗр, тӑвансемпе те залансемпе пулатӑр. Тӗрлӗ юбилейсенче, тӗрлӗ мӗскерте пӗр яланахсене курап пур унта. Кӑштан вӑй илсе тӑратӑр эсир?
Ну, чи малтан ҫавна каламалла вӑл Хусанкайпа мӗнле паллашни ҫинчен. Тархасшӑн.
Хӗрӗх пӗлкӗмӗш ҫулта вӑл аманнӑ та Мускава госпитале выртма пычӗ. Вара ун чухне туяпа ҫӳрет. Госпитале выртрӗ те унта ӑна урине операци тумалла пулнӑ. Малтан урине унне касаршӑн пулнӑ, анчах та темне профессор касмасӑрах сыватнӑ ун урине. Ну, паллах ӗнтӗ, ӑна госпитальтре выртма кичем пулнӑ. Пире вара ҫанта черетпе ун патне госпитале яратчӗҫ. Ну, калаҫма, тӗл пулма, хыпарсем пӗлтерме. Тата вӑл телефонпа калаҫмалла ун юлташӗсем. Вӑл пире Ун чухне вунобус кирлӗччӗ телефонпа калаҫма, автомата ярса. Ҫав вунобуслӑх укҫасене пуҫтараттӑмӑр та ӑна кайса параттӑмӑр. Вот ҫавӑн чухне вара паллашнӑ та. Кайран вӑл пире пирӗн пата студине пычӗ ӗҫлеме. Ӑса пула инкек ятлӑ пьесӑна Грибоя тӑванне куҫарса пачӗ чӑвашла. Унтан тата тепӗр пьеса куҫарчӗ Ӗлӗкрен туслисем Малюкинӑн. Вӑт Чампик вара унта вӑл сӑвӑсем те ҫырнӑ ӗнтӗ паллах, куҫаруҫипе те ӗҫленӗ. Ҫавӑнта паллашса карӑмӑр. Эпӗ ун Вӑл ҫырнӑ Таня поэмӑна вулаттӑм хамӑрӑн мӗн ӗнтӗ урокра. Вара вӑл пырса ҫав поэмӑна вуласа патӑм ӗнтӗ. Вӑл мана ҫав тери килӗшетчӗ ун чухне. Ҫавӑн пек патриотлӑ, ҫавӑн пек тӑван ҫӗршыва юратни туйӑнатчӗ унта. Ҫавӑн пек вара Уткӑш. Лагаре. Уткӑш каласа парӑр, малтанхи утӑмсем туй кӑҫта пулнӑ сирӗн, мӗнле пулнӑ? Малтан кӑҫта пурӑнма пуҫланӑсӑр пите ҫав пек тӳрех пулман пек тӗрлӗрен пулнӑ. Ниҫта пурӑнма ҫукчӗ, нимле хваттер те ним те ҫукчӗ. Пире вара ҫак Атӑл ятлӑ гостиница пурччӗ. Ҫантай. Халь чух-ха вӑл, вӑтчан та вырнаҫтарчӗҫ вара. Эпир унта ӗнтӗ общежитинче пек пурӑннӑ. Темиҫе ҫын коммунтра. И унта пирӗн пата, мӗн, Петр Петрович Хусанкай та пырса ҫӳретчӗ. Вӑл ҫав пек питӗ пурнӑҫ кӑткӑс пулнӑ.
Вот ҫырӑннӑ хыҫҫӑн калӑп, эсӗ мӗнле паллӑ тунӑ ҫав кунне? Пӗрлешне мӗнле паллӑ тунӑ? Туй туни? Мӗнле оставлю? Нимскер те тупать. Мӗн туй унта? Ҫам кекенде пурнаппӑр ӗнтӗ, хваттер ҫук-ха. Кайран мана пачӗҫ ҫичӗ метрлӑ пӳлӗм ҫанта. Щитовой пӳрт туса лартнӑччӗ те ҫанта. Ҫичӗ метрлӑ пӳлӗмре вот Атнер чӑватан ҫинче выртса ӳснӗ, ҫывӑрнӑ. Сӑпка вырӑнне. Сӑпка вырӑнне вырӑн ҫук тана. Пӗр пысӑк кровать, унта Хусанкайпа эпир Атнер чӑматан ҫинче ҫывӑратчӗ. Ҫав пек питӗ ачаклӑ ҫав самантсем, паллах. Тем ҫул йывӑр пулсан та питӗ кӑмӑлупа аса илейпӗ вӗсене.
Ну вот тара малархи тупанччӗ. Кӑштанпа илсе тӑратӑр эсир. Вара ҫанта пурӑнтӑмӑр, пурӑнтӑмӑр та. Кайран пире пысӑкрах пӳлӗм паччӑр, вара унта савӑнтӑмӑр ҫав тери. Кайран вара Петр Петровича хваттер пачӗҫ. Кармакс. Кармакс. Унта вара ҫав мӗне хыҫалта шкул, тӑваттӑмӗш шкул. Атне кунта вӗренме ҫӳретчӗ питӗ ансат пулнӑ. Шкуле юнашар.
Вот Петр Петрович ӗнтӗ. Вот
калатӑр Мӗнле ачана мӗнле пӗрремӗш астӑватӑн? Вот ачу хӑйӗн сӑввинче унта ҫырнӑ ун чухе пулнӑ вещерей тесе ҫырать вӑл астӑвать. Вӑл амӑшӗнә шыв ӑсма кайсан апап тесе хӑратса хӑварать те ун астӑвать а эс миҫере астӑватаҫҫӗ калма пултараймастӑп татӑк пулӑн ҫав миҫере ваттара виҫере пулни ну астӑватӑп паллах ӗнтӗ ну ҫав ун пек саманта тӳрен татӑклӑ палӑртма май ҫук пуль ӗнтӗ паллах ӗнтӗ астӑвап питӗ лайӑх тата кунта ман темиҫе сӑмах калас килет но ун чухне ун чухне пирӗн хулара ӗнтӗ калама чӑваш шкулӗсем пулман. Эприн калаҫу пулнӑ чӑвашла, вырӑсла, ну шкулта пӗтӗмпех вырӑсла ӳкернӗ. Вот унта чӑваш ӗҫӗсем те пулнӑ нумай, паллах, ну, пӗтӗмпех вӗренӳ вырӑсла ӗнтӗ, пӗтӗмпех унта тӗрлӗ мероприятисем вырӑсла. Вот килте шамек икӗ киле калаҫнӑ, ну, каждый асанне кездесни, вӑл асанне вӑл вырӑсла питӗ калаҫмастчӗ. Una Giordano Zigilende, куда пӗрле пурӑннӑ, вот вара бумба чӑвашлатна Ӑсӗ пирмен шепек. Ну, маншӑн эп хан чӑвашла вӗренмен шкулта. Вообще чӑваш чӗлхине вӗренмен шкулта. Все мек калаҫу чӗркинчен кайран тин эреселе вӗренме кӗрсессӗн Ленинграда Хӗле Тугус факультетне вара унта эп хай хам грамматикне илме, ну, штакся вӗренкелерӗм. Ну, кирлӗ проблема. Калаҫу чӗлхи ан пултӑр тесе, калаҫу чӗлхи анчах ан пултӑр тесе, ҫыру чӗлхи те пултӑр тесе. Ну, вуланӑ ӗнтӗ, вулама пуҫланӑ. Малтанах питӗ чӑваш вуламанччӗ. Шкул таврӑнчӗ, кайран вулама пуҫланӑ.
Ренжав тӑрса камзе вуласа? Ну, аллахӑнне аттенсӗрсене, ну, маттана ҫемӗ пултарухе, кунта вӑл пурнӑҫа курса кайнӑ хыҫҫӑн шулда. Вара пӗтӗм ҫав Унӑн ҫӗклисене, сӑввисен пуххисене ман хатӗрлеме тивнӗ. Теприсене пухса ӗнтӗ, паллах, вуланӑ пулман. Вуланӑ, хатӗрленӗ пичет валли уйрӑм пӗлӗвӗсем кӑлартрӗ, куҫарусене, хӑйӗн сӑввисене. Вот ҫак ҫӗклисен пуххи те вӑл. Кӑлкасӑра ҫак пуххине мӗнле, кам, кӑҫан пуҫланӑ кунта ултӑ том? Ну, кунта питӗ мел. Вӑрӑм истори темелле. Вӑл вилнӗ хыҫҫӑн тӳрех унта йышӑннӑ. Ҫамрӑк, ну, ун чухне, ун чухне парти обкомӗ йышӑну тунӑ, что вот ҫамрӑк асӑмалӑх ун ятне хӑварас тесе вот ҫамрӑк ҫамрӑк ӗҫсем тумалла. Ну, урам ятне панӑ кунта хулара Шупашкарта. Хусанкай урамӗ пур. Культура керменӗ, текстиль комбинатӑн культура керменӗ унта Хусанкай ятне панӑ. Палӑк тартмалла пулнӑ вилтӑпри ҫине. Ну, ӑна тунӑ пӗтӗмпех. Ку ҫӗрсен пуххипе Питӗ ҫав пек вӑраха кайнӑ ӗҫ вӑл. Тӳрех вӑл пулман вӑл. Вот вона халь те, вот вона эпир кунта ултӑ том, вӗсене вунӑ ҫул хушшинче губернатор бар. Пӗтерте-пӗрте вот Хусанкай ҫӗр ҫул тултарнӑ тӗле. Икӗ пин ҫиччӗмӗш ҫул валли. А пуҫланӑ ӑна тӑхрунҫиччӗм ҫулта ун ҫӗлме. Маларах пуҫланӑ тен. Ну, маларах пуҫланӑ, хатӗрлесе хунӑ, ну, Короб что-то пичет, пичете яман, темскер темшӗн. Ну, тӗрлӗ сӑлтавсене пула ӗнтӗ. Ун чухне лару-тӑру та йывӑр пулнӑ республикӑра та, пӗтӗм ҫӗршывӗпе, укҫа-тенкӗ енчен, ытти унта вӗсем питӗ сахал тухнӑ. Вот вара вот ку ҫӗрӗсен пуххи те вот уже халь, хальхи вӑтра темелле, ну пурпӗрех вырӑс ҫул, пурӑс ҫул хушшинче тухнӑ. Лучшая бакалавра. Вот ӗнтӗ тӗнчере чӑваш халӑхне тӗрлӗ ҫынсемпе калӑпӑр ӗнтӗ пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ну, Андрян Николаев тата калӑпӑр. Вот анчах та Петр Петрович Хусанбай пек нумай чӑваш культурине, чӑваш поэзине, калӑпӑр, чӑваш халӑхне тӗнчене паллаштаракан ҫынсем тен ҫук кӑна пек туйӑнать мана. Вот Вербичушна кӑҫта кӑҫта ҫӳретчӗ вӑл, аса иле кӑтарасшӑн. Мӗнле мӗнле ҫӗршывра пулса кампа кампа тӗл пулнӑ вӑл паллӑ ҫынсемпе, ытти халӑх ҫыравҫисемпе.
Ну, паллах, пирӗн пата питӗ нумай ун туссем пыратчӗҫ. Чи малтанах ҫак Пӑлхарсене аса илес килет ман та ӗртетне. Ангел Теодоров, Веселие Иосифов. Ламар паллӑ поэт питӗ. Да, питӗ туслӑ пулнӑ. Пӑлхар алӑ темиҫе хут та кайнӑ. Ну, кайран атнер хӑй каласа парӗ-ха. Кайран мӗнле юлашкинчен Пӑлхараканне. Ак ҫак вӑл Пӑлхара кайсан Хусанкая ҫак мене салфеткӑна парнеленӗ. Ку ҫак вӑл Пӑлхарын. Чисти чӑваш тӗррисем. Вот. Ку Пӑлхар ҫак Ангел Тодоров панӑ пуль тесе шутлатӑп эп ӑна. Питӗ мӗн хитре и чисти чӑваш мӗнни пек. Атнергалар ку чӑвашсен, ҫук чӑвашсен бар ку пӑлхарӗ. Ҫавӑнпа та пин пата питӗ нумай ҫӳретчӗҫ туссемӑн. Акӑ кунта атнер пар-ха, ак ҫакна ӑнлантарса пар. Ак ку Ку вӑл Кавказа уйрӑмах юрататчӗ вӑл. Вӑл ҫак ытти вырӑнсемпе танлаштарсассӑн. Ҫамрӑк чухне те пулнӑ унта, вӑл 70 ҫулта Ҫулсеренесем тухса кайнӑ-мӗн Михаил Юрьевпа унта ҫӳренӗ. Вӗсем Вӑтама Ҫӗре, Баку унта, Кавказ тата ытти те. Вара ҫав Кавказ поэчӗсен совечӗне те куҫараҫҫӗ. Ну, питӗ ун лайӑх тус пулнӑ Ҫук Хапалаев, Лак поэчӗ. Вот. Ну, Расул Габдатовпа та туслӑ пулнӑ, совечӗне те куҫарнӑ чӑвашла. Тата тепӗр вӑл ҫав вӑл утмӑл ҫул тултарнӑ чухне

Кунта ӗнтӗ каламалла, Петр Петровича панӑ парнесем килӗнче питӗ сахал, мӗншӗн тесен вӗсем ятарлӑ музейра тата унсӑр пуҫне музейсем нумай. Хӑй ҫуралнӑ ялта та Сеткермерекен музей пур, литература музейӗ. Кӑҫта-кӑҫта эсир панӑ парнесем каласа пар хатӗррашне пӗтӗмшне. Вот халь парнесне шалӑртса пӗтермӗҫ. Халь Литература музейне кайса ӳкеретпӗр унта. Унта Украина парнисем пур, Чичканов парнисем пур унта. Ага. Унта тата нумай унта парнесем. Унта ҫам пек тӗрлене кантӑк ҫине ҫакмалли, мен Катя Ефремова тӗрлӗ звани пур. Унта ун халачӗ пур тоже Катя Ефремов мӗнпе туса панӑ ӑна. Ҫав халатпа вӑл Пӑлхара кайнӑ. Унта вӑл Госченчера ҫав халатпа ҫӳрерӗм тесе каласа паратчӗ. Шупӑр ерле
Унта акшак мӗншӗн ку шкафсемпе Петр Петрович пулнӑ чухнех пулнӑ. Вӑл яланах ҫам пек ҫакӑнта хӑйӗн тусӗсене ҫам пек лартса тухма юрататчӗ. Сӑнукерчӗксем, мӗн кампа паллашнӑ, вӗт ҫам пек лартса тухатчӗ. Халь те ҫав, ҫав йӑлана эпир пӑрахман. Вот он Андриян мӗни пур, кайран ӳкеретӗр. Он Андриян, ӑна парнеленӗ. Вӑл ҫавна ҫак, ҫапла лартсах унӑн та ҫавӑн пекех ларать вӑл. Ну, паллах ӗнтӗ, унпа пурӑнма ҫав тери интереснӗ пулнӑ, анчах та эпир унпа нумай ҫӗрте ҫӳренӗ, атнерпе пӗрле те кайнӑ. Коттебельте пулнӑ. Коттебель Латви. Одессӑран мӗне карӑмӑр Прагутпа Батумине ҫавсем питӗ аса килеҫҫӗ. Хуракенесре нумай шыва кӗнӗ. Атнерре унта ашшӗ ишме вӗрентрӗ. Карунта мар, Юрта хуракенесре. Карунта кайма вӑхӑт та пулман юн. Ун чухне пултӑра пулнӑ же ҫамрӑкрех. Аха, ишме вӗрентрӗ. Кайран вара Атнер питӗ лайӑх ишмӗрен-ҫке Атӑл урлӑ каҫнӑ мар-и-ха эсӗ?
Каҫнӑ, каҫнӑ. Кӑкшӑм панче, да. А кунта тепӗр парне, Атнер, кӑмӑллӗ кӗнеке пысӑк кӗнеке. Курнӑ, ҫавӑн пек юлашки ҫулсенчи юлташӗ, вӑл хӑй врач, Турат Ваҫи ятлӑскер носаусем чиркаланӑ вӑл. Вара, значит, кусем туслӑ пулнӑ, ун патӗнче хӑнара пулнӑ, утмӑл ҫулне те малтан Вӑл ҫав вӑл ҫуралнӑ кӑрлач уйӑхӗнче, ҫирӗм иккӗмӗшӗнче. Вара ҫав ҫуралнӑ кунне вӗсем малтан ҫавӑнта мӗн тунӑ палӑру теймӗр. Но официаллӑ кунта йӗркипе кунта каярахпа ҫуркунне пулнӑ. Вот вара ҫав Курат Ваҫҫи унӑн шӑллӗ пулнӑ ӗнтӗ, Еван ятлӑскер. Вӑл питӗ ҫамрӑк кӗнекесене, кипӗ кӗнекесене ҫамрӑк таҫтан шыраса тупса питӗ пухатчӗ вӑл. Вот вара ҫак вара Мильтонӑн ҫухатнӑ тата тавӑрса панӑ чӑтмах ҫавӑн пек паллӑ англичан поэчӗн поэмине кунта ҫавӑн пек чаплӑ кӑларӑм вӑл парнели шыран хут ячӗпе ҫак утмӑл ҫул пултарнӑ ҫӳҫенки кӑларӑм ӗнтӗ тоже братер сабр ӑна хӑвартӑпӑр ҫав ӑна парнеленӗ кӗнекесем питӗ нумайччӗ вӗсем пинитла тӗрлӗ пинитла да паллӑ полицейсен, унӑн вӗсемпе туслӑ пулнӑ, вӗсене куҫарнӑ, ҫыхӑну тытнӑ тата ытти те вӗренпӗр вӗсене пӗтӗмпех панӑ Чӑваш патша гуманитарий институчӗн ӑслӑлӑх архивне. Вӗсем халь унта управляющи пурте вӗсем автографсемпе. Ну, вӗсем мӗнле калмалла, ну, ытларах, тен, вӗсем тӗпчевсем валли кирлӗ, кампа вӑл ҫыхӑну тытнӑ, кампа туслӑ пулнӑ тата ытти те вот ҫавӑнпа ҫамрӑк турмӑрне. Ну, тата хӑш-пӗр Тимӗр Миңпаев, патшалӑх архивӗнче ун архивӗн Миңпаев, ну, хальлӗхе тата пӗчӗккинче те пурӑннӑ унӑн архив япаласем, мен пока усем кирлӗ. Вӗсен куҫарнисен пухи вӑл пурнерех тулли мар вӑл. Кунта пӗтӗмех кӗмен кунта. Ну, ҫав пек план тӑрӑх вот пулнӑ ултӑ том, ултӑ томпах лартӑмӑр. Анчах та тата пиччемене валасем пурӑннӑ.

Унта вӗни те уйрӑм. Араб калӑпӑр филологи, араб историйӗ, япон чӗлхи кунта, китай чӗлхи, ну тата ыттисем те. Вот кашни уйрӑмра, кашни ушкӑнра ирӗксӗр кӑна. Вот. Ну время питӗ юрччӗ паллахӑтӗ, ну ҫапах та кун пек кун пек время пултарӑнтӑм. Вот вӑл пырса сөйлечерин рада, пхачы меле прине кунта, тата тӳге унта, преподавательсемпе, вӗренекенсемпе калаҫнӑ, Пӗтертӗ те.
Кайранхи эсир салтака каймалла чухне вара Египетре пулать-ха. Ну, бек мар.
Эпир унта ун чухне студент пулнӑ. Ну, ун чухне пирӗн мен совет ҫарӗ типӗле ӗнтӗ Египетра пит нумай пулнӑ унта. тӗрлӗ салтаксем, генералсем таранах пӗр вунӑ яхӑн пин ҫын пулнӑ. Вара куҫаруҫӑсем кирлӗ пулнӑ. Вара пире пӗр тӑват маршрутра вӗреннӗ чухнех мин вӗсене ятарласа мин илнӗ. Малтан эпир пулнӑ Астрахань Астрахань тӑрӑхӗнче унта арабсене вӗретнӗ майлапала ҫӗр тата сывлӑш ракетӑсемпе пӗме. Эпир вӗретмен иккен, эпир пуҫарса пынӑ, пуҫар, пуҫар ӗнтӗ.

Атте сӑнӗ кунта сухалпа, купӑна кайса килнӗ хыҫҫӑн сухал ӳстернӗ вӑл. Купӑран килнӗ хыҫҫӑн. Фидель пек, лекастр пек, скер пек. Вот вара ку ҫемlik ӳкерчӗк. Чышкан ӳкерчӗк.
Чышкан ӳкерчӗк. Вӑл кимӗш ҫулта, Шупашкарта. Лепи пуҫлу булы. Нумай ҫӗрусем, ҫӗрнӗн пӗр патне яланах тӗл пулнӑ. Вӗсем паллашнӑ чи малтан Пинетӑн ҫӗр алликим ҫулта пулмалла. Пирӗн кунта делегация ушкӑнӗ кайнӑ Ҫеҫпӗл кунне. Вида причине. Вот вара ҫав пек Ҫеҫпӗл урлӑ, ҫав Чичканов урлӑ, Кушакай урлӑ ҫав пек Украинӑпа чӑваш ҫыхӑнӑвӗсем пире лайӑх аталанса пынӑ теме вида. Но вӑл причинӑпа маларах та вӑтӑрмӗш ҫултах паллашнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Вот причина была пиле палла. Шембексович пулнӑ. Чина, Максим Рыльский, Борислав Степанюк, Платон Вранько, ну, нумай тусем тренером. Вот э, Петр Петровичӑн его хӑй автор баллах тата унсӑр ҫӗр нумай куҫарнӑ вӑл. Куҫарнӑ нумай. Вот ҫав куҫарусем пирки. Куҫарнӑ нумай.
Ну, чи паллӑ куҫарусем паллах ӗнтӗ унӑн мен Евгений Онегин калӑпӑр Пушкинӑн. Малтанхи вариант тухнӑ выртаҫиччӗмӗш ҫулта, но коронана юсаса, ҫӗнетсе вӑл ну, ҫӗмӗк тулли вариант тухнӑ аллӑ ҫулта. Ну вот, Аня каларӗ ӗнтӗ ҫак Грибоедован ӑса пула инкек комедин мелінде. Тада ӗнтӗ вӑл ӗмӗтленнӗ куҫарма Пӑлхар поэзи нумай куҫарнӑ. Христоботьевӑн пӗтӗмпех мӗн еткерлӗхне тата ытти поэтсене Марангозов унта Марангозов сӑмах май калас вӑл пирӗн Аспине куҫарнӑ чӑваш пӑлхарла. Вара ну пӑлхар поэзине нумай куҫарнӑ. Селин Ханчев унта ну пиҫ нумай Ламар паллах тата ыттисем те. Дмитрий Панайотов ну, нумай пӑлхарчӗ. Юлашки тапхӑрта вӑл куҫарма ӗмӗтленнӗ вепке скаусани тигр чире тӑхӑннӑ паттӑр Руставелин мӗнне вилӗмсӗр поэмине ятарласа грузин чӗлхине вӗрме пуҫланӑ. Ну, ну их может времени виҫӗ сыпӑкне, малтанхи виҫӗ сыпӑкне куҫарнӑ, ну, шел пулин те, пӗтӗмпе куҫарма ӗлкӗреймен. Ну, блог сервисне Кужакнах, Батлов сервисне вырӑс поэчӗ нумай, Сергей Вербатов тата ытисем. Вот, болгар поэчӗсем каланӑ пулӑттӑм. Вӗсем тек пырӑнта темелле Ну тата ытти тӗрлӗ тӗнчери поэтсем. Вот хӑй вӑхӑтӗнче ун чухне Мускавра пулнӑ Совет ҫыравҫисен иккӗмӗш съезчӗ пулнӑ алӑ тӑваттӑмӗш ҫулта. Питӗ тӗпсен алӑ тӑваттӑмӗш ҫулта. Вӑл ҫав ҫав ҫырса килмелле пулнӑ тӗрлӗ ҫӗршывсенчен ну, хӑна шучӗпе ӗнтӗ паллӑ мӗнсем сӑвӑҫсем, ҫыравҫӑсем вӑл ятарласа вара ҫав пек кӑларать Ну, хӑйне евӗрлӗ пӗчӗк онкологи теме тӑван сасӑсем ятлӑскер вара унта пӗтӗм ҫак хӑнасен, килмелли ҫынсен, вообще паллӑ, ун чухнехи паллӑ поэтсен сӑвӑсене куҫарать унта чӑвашлай. Вара унта парнеленӗ вӑл нумай ҫынпа паллашнӑ. Назим Хикметпа, Жорже Амадовпа тата ыттисемпе те ҫак Луи Арагонпа унта тата ытти те. Вот там килнӗ унта ҫав ҫав съезда, вот ҫав ҫынсемпе. Ну, кайран та ҫыхӑнса урса кӗртетни. Назир Хейкман ҫӗршне куҫаррӗ. Кучченех. Вербович Мишна, вот эсир нумай пулмасть Турцине кайса килнӗччӗ. Каласа пар-ха та Рашин, кӑҫта пулнӑ эсир мӗнле?
Ой, халь.
Ӗнтӗ Турсинче икӗ хутчен пулнӑ эпӗ. Малтан ахаль кайнӑ ҫынсемпе курма тенӗ пек. Кайран вара тепринче хурачӑкеч выляма кайнӑ. Но туртсенче икӗ хутчен пулнӑ эпӗ. Пӗррехинче курма кайса килнӗ, тепринче вара хурачӑкеч спектакльпе кайнӑ. Вот унта ҫулсерен ҫав пек фестивальсем иртетчӗҫ. Пӗтӗм тӗнчери театрсене пуҫтарса хӑйсен спектакльсене кӑтартатчӗҫ. Анчах та вылямалла урамра е унта паркра е кӗпер ҫинче е кӗпер айӗнче. Эпир кӗпер айӗнче вылярӑмӑр хамӑр хура чӗкеҫе. Ну, паллах, пӗр-пӗрин патне эпир питӗ курма ҫӳреттӗмӗр ӗнтӗ. Ытти халӑхсен мӗнне те. А кунта вон кусемпе гостинцра паллашнӑ та эпир вӗсем патне кайма карӑмӑр. Ку Африкӑран. Вара вӗсем пирӗн пата ҫав пек курма пычӗҫ. Питӗ туслашса кайрӑмӑр. Вӑн, ак, мен А кунта фестивальте «Аку пирӗн хура чӗкеҫ» ҫын пек эмблема ҫын пек афиша. Унпа тепӗр Иван Ивановпа сӑн кӗртӗмӗр. Аку кунта юлашкинчен тӗлпулу пур, пур ҫӗршывран та тӗлпулу пулса иртрӗ. Кусемпе эпир паллашнӑ та вӗсемпе даже ҫын пек ташласа илтӗмӗр ӗнтӗ. А кунпа

Пурте аттӑрсемпе пӗрле ҫав пек проходчине лартрӑш те юлашкинчен уйрӑлу ҫав пек ӗнтӗ. Проходчипе эпир тинӗсе ҫав пек кайса килтӗмӗр. Мӗн пӗтӗм халӑхсемпе пӗрле. Унта чӑвашла та юрларӑмӑр, унта африкӑсем, африкансем те унта юрларӗҫ хӑйсен юррисене. Ну, в общем, вот ҫав пек питӗ Асра юлчӗ вӑл тӗлпулу. Хура чӗкеҫ ҫине кӑшкӑласа парнӑ, мӗн ҫинчен унта пырать калаҫу? Вот э,
пирӗн ҫамрӑк драматург Борис Чиндыков ятарласа ман валли ҫак хура чӗкеҫе ҫырса пачӗ. Хура чӗкеҫ вӑл мӗн те тӗрлӗ амӑшӗсенчен пуҫтарнӑ сӑнар вӑл. Вӑл хӑйӗн ӗмӗр, темиҫе ӗмӗр пурӑнса ирттерет. И ҫав мӗнле хуйхӑ-суйхӑ пулнӑ, мӗнле савӑнӑҫ пулнӑ, вӗт ҫантӑк кӑтартса панӑ. Чӑваш халӑхӑн мӗнле асаплӑ кунсем пулнӑ, вӗт ҫанта ҫав хурачӑкӗ ҫӗре пур. Вӑл ӗнтӗ чӑваш хӗрарӑмӗн кун-ҫулӗ тесе калама пулать унта. Вӑл мана питӗ килӗшет, ӑна эпӗ Мускавра та вылянӑ. Те икӗ хутчен кунта, паллах, чылай. Ну, ӑна выляма ҫав тери, мӗн калас, Вӑй-хал кирлӗ. Ӑна вӑй-халсӑр пурӑнма ҫукка. Халь вара ҫул иртнӗҫемӗн, ну, пурпӗрех эпӗ ҫав хура чӗкеҫрен вунпилӗк минут ҫав пек композици тунӑ. И ҫавна вара пур тӗл пулӑсенче те вылят. Ну, сире

Ун чухне виҫҫӗмӗш ҫулта. Ӑна юбилейре вылярӑм. Ну, кайран вара пӗччен те вылярӑм Мускавра. Питӗре кайса вылясшӑнччӗ, вот теле пулмарӗ.

Ну ӗнтӗ ҫавах сценӑсене тухкалап. Но чей килӗшекенни мана, мана тепӗр чух чӗнеҫҫӗ. Эстрадный юррисем чӗнеҫҫӗ хӑйсемпе тухма. Вот халь нумаях пулмасть Зинаида Воронова чӗннӗччӗ. Вӑл чӑваш костюмсене ҫав пек ӑнлантарса парать, мӗнле костюм, ҫавӑн пулмалла. Вот ҫавӑнта унта чӑваш сӑмахӗ, чӑваш юрри, чӑваш костюмӗ. Ҫавӑн пек вӑл проектпен. Вара питӗ лайӑх иртет. Вӑл костюмсене ӑнлантарса парать. Хушӑран пире реклама та эп Хусанкай сӑввисене вуласа парап. Ондан юрӑҫсем чӑвашла юрласа параҫҫӗ. Вот чам пек проект пурччӗ пем. Питӗ халде пур-ха вӑл. Вот ҫампа ҫав мана питӗ килӗшет. Ну, театрда сахал вылянӑ пирки питӗ Хаваслансах каяп, чӗнсен мана.
Аха. Аван. Унта вара хура чӗкеҫрен те выляп те пӗр чух. Хамӑн тата пурман мен амӑшӗн сӑмахӗ Николай Терентьев ҫырнӑ. Ҫав вӑрҫӑ пӗтсен ывӑлне кӗтсе илеймен ни ҫинчен амӑшӗн сӑмахӗ. Ӑна пулап

Малалла пурнӑҫ, малалла. Ман пиртен ҫанталӑк ҫурма ҫутӑ, ман пурне те ахӑр курмалла, шуррине хурисӗр курма ҫуттӑр. Малалла-ха пурнӑҫ, малалла. Кӗвӗҫӳ те пулӗ, ӳкӗнӳ те. Кӳрши те хышлӑ чӗрене. Малалла-ха пурнӑҫ, малалла. Эп пӑртак чӑваш шетне ҫӗклесшӗн. Ман юман пулса кашламалла. Хунавра эп тивӗҫ пиҫӗхмешкӗн. Малалла-ха пурнӑҫ, малалла.
Аван. Атнер Александр мӗнле пурнӑҫсем каласа пар. Ну, мӗн калмалла?
Ӗҫсем нумай ӗнтӗ, вот тӗрлӗ Вот халӗ кӑларӑм ҫеҫпелпе-ха, пӗр кӑлартӑмӑр хӑй вӑхӑтӗнче Нарспи кисетӗнӗ ватӑ Нарспи поэма ҫӗр ҫултарӑн чухне ҫав пек ярӑм пуҫларӑмӑр литература палӑкӗсем ятлӑ вара унта Нарспи унӑн мӗнле была сценарий пӗтӗмӗшле унта ӳнерте унта драмӑра музыкӑра таҫта унта тӗпчевре унта мӗнле палӑртать куна халь ҫеҫпӗлпе ҫӗнӗ кӗнеке пулмалла ҫеҫпӗл мӗнле калмалла тӗрлӗ ӳнерҫӗсен кучепе унта музыкӑра унта кинора калпӑр унӑн сценарийӗ тата ытти тӗпчевре каллех ӗнтӗ вӑл ҫамрӑк кӗнеке пулать вӑл вырӑсла чӑвашла царурпалӑк иккӗмӗш кӑларнӑ. Пулмаларах. Айхипе ман тоже вот книге тумалла, ну, майшне тунӑ-ха, ну, тогда тумалласа мурӑмӗ. Молодец. Паллӑ ҫынсен пурнӑҫӗ ҫав ярӑмпа тухмалла ҫав книге. Унта, ну, и ближечсем пулмалла, совещание тишкервӗ, лантарвӗ, вырӑсла ҫырнисен, чӑвашла ҫырнисен тата тете вот так калашӑн всяк Хусанкай кыҫҫӑн ҫавах та чӑваш культурине, чӑваш сӑмахне тоже тӗнче тӑрӑх саракан вот был Машупа айги было. Унӑн вӑл хатӗрленӗ чӑваш поэзийӗн антологийӗ вӑл тухнӑ ЮНЕСКО мене енӗпе тухнӑ вӑл Акджанла

Вот. Атнер, если э, Чӑваш наци конгресӗн пӗрремӗш президенчӗ, э, тата унсӑр пуҫне ӗнтӗ тӗнчери э, хутшӑма халӑхсен ассамблейин те ӑнах ӗнтӗ хутшӑннӑ. Ҫавӑнпа та вот хӑйне евӗрлӗ калӑпӑр, пире куракан тӗрӗк халӑхӗсене, телекуравҫӑсене мӗн каланӑ пултӑнчӗ сказать?
Ну, Эп халь ӗнтӗ Чӑваш наци конгресс ӗҫӗпе ӗҫ пуҫланнӑ вӑл ӗнтӗ питӗ также трурики вӗҫҫултӗ. Юпа уйӑхӗнче саккӑрмӑш, тӑххӑрмӑш кунӗсенче санэкректернӗ кунта питӗ аслӑ пуху. Унта пин ытла пулнӑ делегат тӗрлӗ ҫынсем, Андриян Николаев ун чухне, Америкӑран, унтан, кунтан тӗрлӗ, ну, Раҫҫей Федерацийӗнчен пӗтӗм кӗтессинчен, ну, пӗтӗм Совет Союзӗн меллерен, Украинӑран, унтан Казахстан тата ытти те. Вот, вара ҫав пек, ну, он тӗллевӗсем паллӑ паллах ӗнтӗ. Ҫав сапалан чӑваш халӑхне ну, пуҫтарасси, тӗрлӗ ҫав пек пӗтӗм чӑваш халӑхне тивекен ну, проектсене сӳтсе явасси, вӗсене хатӗрлесси тата ытти те ҫыхӑнусем ҫав пек йӗркелеме унта. Может быть, ҫав тӗллевентех ну, пурне те мар пулсассӑн та телевизине пурнӑҫланӑ ҫав Чӑваш наци конгресӗ. Халь шуртларах сӑнлӑ вӑл пулса кайнӑ вӑл ӑнанмалла, урӑхла самана, урӑхла вӑхӑт, вӑл урӑххине тенӗ видать. Вот ун чухне ҫапах та пирӗн пулнӑ политика тӗлне ӳстерсе лартнӑ Чӑваш наци конгресс халӗ пек вӑл политикӑпа ҫырӑнса кайман. Ытларах культура, ҫутӗҫ ӗҫӗпе темелле ӗнтӗ ӗҫлет. Ну, вӑл та кирлӗ япала, Ашукпа. Ну, ун чухне вӑхӑт ҫеҫ чӑнах та урлӑрах пулнӑ. Нумай ялсене тума пултарнӑ эпир, тен, пурне те мар тепӗр хутра тытма, анчах та тӑрӑшнӑ. Темскерле ну, ӗҫченӗрен семе хускану темскер пурӑмӑрӗ пӗҫерма тӑршалӑх хушшинче машӑпа.
Вот э, хальхи вӑхӑтра калӑпӑр пирӗн халӑх проблемисенчен чи ҫивӗч тӑракан ыйту мӗнле ыйту шутлатӑн чӑваш сӗнӗвӗнче? Ну, вӑл паллӑ ӗнтӗ, вот юлашки ҫыра пулчӗ. Вӑл каллех чакравата кайса. Каллех чакрава ҫав. Вӑл ӗнтӗ ҫав халӑх чакни мар шутлап унта. Ну, ачасем ҫуралаҫҫӗ, анчах вӗсем ҫырнаҫҫӗ, калӑпӑр, чӑваш мар, ну, вырос и такая унта, пӗлмест кунта, кабрем ҫырнаҫҫӗ унта, халь тем более ирӗклӗ хай. Хоть француз ҫырма пултарнӑс, хоть англичан ҫырни ҫырма пултарнӑс, вот мар улшла. Кунта тем чухле урплатах япала пулмалла, енчен сан ашшӗ-амӑшӗ чӑваш, ну,

нацилӗхне, ҫапах та чӑвашлӑхне таҫта шалтан ларса илмелле. Вот тем шел, ҫав, ҫавӑн валли кирлӗ мӗнле калмалла, ну, ҫавна истекен тетпӗр япаласем. Ну, вӗсем что-то курмаҫҫӗ пулӗ. Хальхи пурнӑҫра. Е ҫынсем, пикисем ҫук, пӗлмест.
Ну, калаҫӑва вара вӗҫлесе пыратпӑр пуль, хай пирӗн литература музейне кайса тата унта парнесем куратпӑр. Тата калас кӑмӑл пур-и? Ну, хальхи тавтапуҫ. Вара хай пирӗн литература музейне каятпӑр. Хусанкай патне питӗ нумай юлташӗсем ҫӳретчӗҫ. Уйрӑмах Мета Ваҫлейӗ, нумай пыратчӗ. Вара пӗр ачам пек уҫӑлса ҫӳретпӗр, Атӑл хӗрне карӑмӑр. И вара ман Зорький ятлӑ фотоаппарат пурччӗ, пӗчӗккӗскер. И ахаль шӳтлесе ӗнтӗ ҫав пек ӳкереп ӗнтӗ пӗрваях. Акӑ Митта Ваҫлипе Хусанкай пыраҫҫӗ Атӑл хӗрӗнче. Унта тепӗр кадр пурччӗ. Нонна Кирилловна, Митта Ваҫлейӗн арӑмӗ. Ватчанбек шӳтлесе ӳкрӗте пӗр Чамбек темшӗ питӗ нумай кадр турӑм. Ҫав сӑнӳкерчӗсне паян кун та усӑ кураҫҫӗ. Мӗнле маттур тевеп хӑва ҫасне ӳкернӗшӗн. Вот халь паян кун та ҫав пленкӑран Ҫав сӑнӳкерчӗкне усӑ кураҫҫӗ. Митта Ваҫлей ҫӗре кӗчӗ. Питӗ чирлӗ пулнӑ пемки. Йот халь шутлап та юратчӗ ан чухне ӳкерсе юлнӑ. Вот истори валли асӑнмалӑх ютчӗ. Ҫак вӑл Хусанкай сӗтелӗ. Ҫак сӗтел хушшинче Сӑвӑсем ҫырнӑ Хусанкай. Вӑл яланах ҫӗрле ӗҫлетчӗ. Эпир килте ҫывӑрсан пурте ҫывӑрса кайсан вӑл вара ӗҫлеме ҫырма пуҫлатчӗ. Ак кушак машинкинче пичетленӗ вӑл сӑввисене. Ку ҫак мӗне вӗсене эп илсе панӑ та ҫуралнӑ кун ячӗпе. А ку ҫак лампа яланах пулнӑ, яланах ҫавна ҫутать-ҫке ӗҫлетчӗ. А ку менсем хӑй ҫырнӑ сӑвӑсен черновикӗсем да. Ҫавӑн пек да.
Юманран тунӑ сӗтел, юман сӗтелӗ вӑл. Вӑл ӗмӗрте тӑрать, малашне те тӑрӗ-ха. Вот, ну, ку вот кунта Кушкав ҫапла. Сӗнченпри, да, сӑлаш. Вот ку мен Павлотычина парнелене мен ваза Шевченко сынипе. Ку паллӑ чӑваш художникӗ Моисей Спиридонов, они ентешӗ сӑмах май каласын. Ну вот мен аллӑ ҫул тултарнӑ чухне парнелене сӗмек сирень Менде ятла ӳкерчӗк. А кунта ҫак вӑл Пӑлхардан ишӗ килнӗ. Ку ҫак эрех ӗҫмелли. Эрех ӗҫмелли те.
Ак ҫапла ясак Чейник тата мен пӗчӗк чашӑксем. Паллах, кунтан эпир эрех нихҫан та ӗҫмен. А ку ҫак, ак ҫак, мен, Чичканов парнеленӗ Украинӑран. исе килнӗ.
Вот. Но кунта Егерсон, Пушкин тата Ленин. Вот вӗсене парнеленӗ дедушкинсем. Тоже юбилей ячӗпеле хайлайтинче. Кунта тата мен. Пианино тайын садрам. А, ну пианино малдан мана пасламби Лингатра халь Санкт-Петербурга пурнӑскерунба калананде каран мана вӗретме пуҫланӑ эп дех чудо не имером юратмастӑм ҫеҫ ҫав ӗҫе, так и пользу. Вот. Ну, пианино вӑл да регратра тунӑскер хӗрлӗ октябрь ятлӑ.
Вӑл кунта атнер вӗренме пуҫланӑ та, но кӑмӑлне кайман та, ниепле те вӗренеймерӗ Уляма. Ну, вӗренес килмен. Пынкассен. Ирӗксӗр вӗрентме ҫук. А кутуя? Кутуя хӑйӗн туйи, ну туйса нумай пулнӑ. ку вӗсенчен приняли тетпӗр тӗрлӗ туясем пулнӑ унта парнеленӗ хӑй илнӗ ну кирлӗ пулнӑ Илья Васильевич хӑйне уксаклама тытӑнсассӑн байронпа клаштараҫҫӗ байрон та уксах пур та ну вӑл шӳрлесе паллах ҫак чӳрече каррисем Пин тӗрӗ ӑсти Екатерина Ефремова пурччӗ. Вӑл пин республикӑра чи паллӑ, чи ӑстасенчен пӗри. Ҫак Катя Ефремова туса панӑ ҫак чӳрече каррине питӗ хитре тӗрленӗ.
Унта тӗрлӗрен хисеп грамотисем, тӗрлӗрен унта тӗрлӗ самант, самантпа ҫыхӑнусем. Кунта калпӑр ӑса пула инкек кӗнекен кӗнеки, вот ҫаване мен каланчӗ урсен диплом спектакле было, шбак ҫав мен Грибаедовын мен кӗмечӗ тӑрӑх. Ну кунта вот пӑлхарсем те пурсен русакайны хыҫҫӑн кӑларнӑ ҫамек мен ну, усем жалейка теҫҫӗ, некролог тепринче. Асӑнус май питӗ юратса, тӑрӑшса ҫырнӑскер. Вот кунта унӑн юлашки сӑвӑсенчен пӗри. Кун Василий Георгиевич Егоропин пулнӑ паллӑ чӗлхеҫӗ. Вӑл шӑпах ӗнтӗ тӑхӑрвунӑ ҫул пултарнӑ. Вот вара ҫав ятпа кунта ҫырнӑ тӑватӑ йӗрке. Ну, чи юлашки йӑркисем пулнӑ. Аннепе ҫыхнӑскер, Кусем пулнӑ. Вот. Кусем маларах кӑштах ҫырнӑ. Ку Пӑлхардан. Ку Пӑлхардан каллех. Ку Пӑлхардан.
Пӑлхарла тухнӑ. Пӑлхар. Пӑлхар книги тухнӑ. Пӑлхарла книги. Ку Украинӑра салам тобі Украина. Украинӑра. Да, Украинӑра. Ну, кунта тӗрлӗ. Ку ҫырнисен пухин пӗрремӗш томӗ, шула залисен пӗрремӗш томӗ. Ку ҫем пек Пуҫлар белен тутар лакнике. Вӑл хӑй тутартан та тутар тӑрӑхӗнчен тейпӗр. Хӑй вӑхӑтӗнче ҫав ҫамрӑк хушне вӑл Хусанта вӗреннӗ ӗнтӗ, паллах, ӗнтӗ ҫав хӗвелтухӑҫ институтӗнче валтан техникум пулнӑ, каран хӗвелтухӑҫ институчӗ, паллӑ чӗркес пирӗн паллӑ ӑсчахсем патӗнче Никольский Николай Васильевич, Ашмарин Николай Иванович, Гурин Иванович Комиссаров Фандер унта, тата Василий Георгиевич Егоров, ҫавна ӑна питӗ хисеплеҫҫӗ те, ӑна вӗрентекен тесе яланах мелкалаҫҫӗ. Вот. И вара тутар поэчӗсемпе туслӑ пулнӑ, кайран та ну, ун чух ҫирӗмӗш пӑтӑрмӑш ҫулсенче ун чухне Адель Кутуй, Хасан Туфан Иле Такташ, Тукташ, Такташ. Вара ҫав кайран уже урӑх ҫӗнӗ ӑру, ҫӗнӗ ӳсӗм, Закин Ури калӑпӑр пусӑ пулнӑ. Вот вара вӗсем ҫӗнӗ кӗнеке пухса кӑларнӑ дуслар пӗлен, туссемпе пӗрле. Ку Ку Шевченко медаль. Вӑл Шевченко юбилейӗ пулнӑ чухне ҫӑраллӑ ҫул пулас. Вара пӗтӗм тӗнчери мӗн Украина ҫыннисен ну, хӑйне евӗрлӗ форум, конгресс пуҫтарнӑ. Но ман атте Шевченко суне куҫарнӑ заповет, уйрӑмах ун парламент сӑввине. Вот пора ӑна чине те, вара ҫын пек вот хисеп, хисепле медаль ӑна мӗн панӑ ун чухне. Вӑл пинте также алла ҫукутмал патнӑн шуда пулнӑ. пулас, ышлаҫса пулсас. Ку мана те ҫуралнӑ ҫурт тейпӗр. Халь вӑл ҫук ӗнтӗ ялта. Халӗ те улӑмпа витнӗскер, вот мӗн виҫӗ кантак вӑл пӗчӗкши. Халь унта ҫук, унта халь ун вырӑнне лартнӑ унта чӑрӑшсем унта халь ӳсеҫҫӗ. Халь вӑл ҫук. Ку шкул, вӑл вӗрентнӗ шкул, вӑл кивӗ шкул. Халь вӗсем ҫӗнӗ шкул туса хунӑ унта. Вот он мӗн вӗрентекенӗ. Наган Яковлевна Яковлева, на пике хисеплечивал. хӑй Иван Яковлевӑн мені вӗренекене пула Чемпаш шкулӗнче вӗреннӗ. Каран вӑл пулнӑ СРК, ӑна янӑ, ну, бляха вала, ссылкӑна ӗнтӗ. Ҫак Серемей ялне вӑл питӗ тӗттӗм кӗтес пулнӑ чухне. Унта чукун ҫулӗ ҫук, вообще ҫулсӑр пулман ун чухне. Атӑлтан инҫе вӑл, аллӑ ҫухрӑмра. Вот пара янӑ, ну, питӗ ӑслӑ чӗмӗк ҫын. Вӗсем тӗрлӗ шкулта вӗреннӗ чухне Ну, Атюш, ҫырнӑ кайран ӗнтӗ. Тӗрлин синировкӑсем тӑватчӗ темскер унта Тургенев мӗннисе куҫар, куҫарма пуҫтарнӑ тетскеле алӑпа ҫирӗн журнал кӑларнӑ. Уже питӗ вӗсене хӑнӑхтарса янӑ ҫe култару ӗҫне тейпӗр Наталья Яковлевна Яковлевна. Ну, тата мӗн кунта? Ну, ку асанне кунта вот он пӗрремӗш сӑвӑ книги уярсан ятлӑскер, пинӗ тӑхӑр ҫирӗм саккӑрмӗш ҫулта тухнӑ. Вот кунта он сӑнӗ те. Телеюрӑсем, аслӑ ҫӗре. Кунта тӗрлӗ писательсемпе тӗрлӗ пухусене унта съездсене хутшӑнни унта, да, тӗлте. Ну, хӑйне евӗрлӗ поэт кӑна мар, патшалӑх мӗлӗковӗҫ чин те пулнӑ вӑл. Депутата суйланнӑ темиҫе хут. РСФСРӑн Аслӑ Канашӗн депутачӗ пулнӑ вӑл пӗр тапхӑр. Унпа та ӗҫленӗ вот кунта зачетик кунта пур. Ну, чӑваш ҫыравҫине мӗнне вӑл пӗрлӗхне ертсе пынӑ, но нумай мар. Унта пирӗн, мӗле калмалла,

Вот как шкул хыҫҫӑн, ялти шкул хыҫҫӑн икӗ сыпӑклӑ шкул пулнӑ та. Кӗрет вӑл вӗренме Хусана ҫак кӗмӗл-тухӑҫ чӑваш техникумне. Унта вӗренет те кӑштах, ну, прикшӗ унта. Когда каять Есенин, может, тӑрӑх Есенин сӑвӗсене вуласа мӗн, унта вӑтам Азине, таҫта унта Кавказ кӑларман те. Каракале килет хунана. Кале хырне кӗрес. Ҫак кӗве тухӑҫ институтне, чӑваш кӗве тухӑҫ институтне, унта вредит, ну, ӑна пӗтеремес каллех. Вара ҫав пек, ну, хӑй тӗлӗн Мажупа вӑл пулнӑ, ну, хӑй тӗлӗн вӗренекен ҫын тейпелле. Вот чӑвашпа ҫыхӑннӑ мӗле кӗнеке пур унта, вот кунта мӗле тухнӑ, пӗтӗмпех вӗсене вуланнӑ, пуҫтарнӑ. Академир мар уна суйланӑ, пирӗн наукӑн ун чухне ятлӑ пулнӑ ӑсталӑхпа тӗпчев институчӗн аслӑ канашне да пулнӑ аслӑ канашне мар ӑслӑлӑх канашне уҫӑлнӑ сенада ӗнтӗ вӑл членӗ пулнӑ ҫав Константин Ивановӑн тата Сиспель Мишин академиллӗ кӑларӑмсем мен, мен хатӗрленӗ чухне вӑл унта куҫар уҫӑ коллеги членӗ тата ытти те археологи истори этнографи Кунти тӗпчевҫӗсене пуринпе те туслӑ пулнӑ. Петр калӑпӑр, Денисов, калӑпӑр, Василий Филиппович Каховский, Василий Дмитриевич Дмитриев, ну тата ачасем пурте. Пурте пулнӑ. Вӗсене халалласа, ятарласа сӑвӑсем ҫыхӑннӑ, ҫыхӑну тытнӑ, канаш ыйтнӑ. Вӗсен кӗнекесене вуланӑ, тӗпченӗ, карандашпа туртса, хӑйӗн шухӑшне палӑртса тата ытти те. Вӑл ҫавӑн пек хӑйне евӗрлӗ

Вӑл миҫемӗш ҫулӑнта вӑл? Уже алӑран, все каларан иртмени. А мы тоже янӑмпа пӗрле ман что-то куҫма пулнӑ, тем что ли, кути япала. Вара унта сепленмел. Ибер пурӑнна парка пыр паллӑ большевик пулнӑ пирӗн Ленинче Тимофей Кривов мен памче вот так. Интересно. Апла вӗренӗ. Ну, ун чухне хам мӗнле ҫапала салтакра кӗмелле ӗнтӗ. А Таштовпольсенче телеграмма янӑ ман пата. Вот пек пек врач алӑ пуснӑ, мана да, питӗ полная уханеверле комиссар ямасть вообще. Кунта пытарма тенех. Таран часть командирі янӑ, Мушкара Психовна кунта Прямо улттӑмӗшӗнче шӑпах пытарнӑ вырӑнче. Пуш уйӑхе март вилнӗ кун пек. Вара пӗтӗм политтӑрне ҫурчӗ, вӑл ӗнтӗ пурӑнакан килпе нашар пулнӑ. Халь унта пукане театр. Вот ҫавӑнтан алӑпа утса тухса кунпата ҫитнӗ халӑх ӑна питне май. Хӗвеллӗ кун ҫемье. Вара вилнӗ хыҫҫӑн ӗнтӗ ҫак

Ытли палӑкне те ҫӗр ҫул тултарнӑ чухне лартнӑ ҫав ҫул ӗнтӗ. Авторӗ паллӑ чӑваш скульпторӗ Владимир Нагорнов, архитектор Михаил Тимофеевич Суслов пулнӑ. Ну, питӗ чаплӑ ҫак палӑка уҫнӑ чухне унта президент та пулнӑ, ну, нумай-нумай паллӑ ҫынсем, культура, политика, общество ӗҫченӗсем, культура институчӗ те нашар кунта пирӗн культурӑпа ӳнер институчӗ. Ну, вырӑнне лайӑх тупнӑ.
Палӑкне уҫнӑ чух ун чухне президент пулнӑ Федоров палӑкне уҫма килчӗ. Питӗ сумлӑ, чыслӑ уҫрӗҫ палӑкне. Паллах, кунта палӑка пӑхма лайӑх кунта вырӑн пысӑк, сывлӑш кунта, пӗлӗтсем, халӑх поэчӗ, халӑх юратакан ҫын. Ҫавӑнпа та тивӗҫлӗ пултетӗп ҫак палка.
Ҫак ҫулта пӗр хутсӑмӑр вилнӗ тӑхӑрҫӑр утмӑлмӗш ҫулта асанне вилнӗ хыҫҫӑн вот кунта хваттер кӳршӗ кунта ӗнтӗ атте юлашки вунӑ ҫулне ҫакӑнта ӳкерчӗ тӗпеле. Ҫак шутра, ватлӑ шутра Ленин проспекчӗ, Варсах вӑр ҫурт хӗрӗх виҫҫӗмӗш хваттер.
Кунта сире миҫе пӳлӗмлӗ хваттер пулса?